Har'allee takka adda baanee hin beeynu Nabi Muhammadii wajji. Way har'a adda baanaa jedhee jechuu rifate Abaabakr. Inni rifannaan hin dhiifne akkas jedhee rifaltee qofa hin dhiifne as-suhbaa yaa Rasuulallah. As-suhbaa yaa Nabiyyallah jedhe. Yaa Rasuula Rabbii. Imala tana keessaa nan gatini ofinna maxxansi ofitti na qabi. Imala kana keessa wajjin baana. Si biraa of biraa nan gatin si biraa hafuun barbaadu yaa Rasuula Rabbii.

Subii bor ganama haa baanu jedhanii murteeffatanii halkan gaafa Qureeshi Nabi Muhammadiin ajjeesuuf gosa hundarraa dargaggeessa cimaa filtee seeyfii harka keettee yeroo takkatti Nabi Muhammadiin rukutamee salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi akka dhiini isaa gosa keessa faca'ee gumaan isaa ebaluu gaafachuun hin danda'amnetti ajjeefnee dhiiga isaa gumaa isaa ganda keessa gosa keessa facaafna jechaan gaafa Qureeshi walii galtee mana Nabi Muhammad marsitee bulte informeeshinni gaafsa min sab'i samaawaat arshi irraa dhufe Rabbiin bira. Jibriil informeeshina marii mujrimman mari'atte rasuula Rabbiititti dhufee himee galgala kana mana kanan bulin jedheen. Rasuuli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam xiqqoma seenanii Aliyyi ibn Abi Xaalib mucaa xiqqaadha yeroo san huccuu ofii itti uffisanii amaanaa isaan bira jirtu ta Qureeshi itti dhaamanii bahanii kutan rasuulli rabbii galgaluma san gaara biraa hin deemne akka qureeshii tooftaa istiraateejii rasuulli rabbii gaafsan fayyadaman nagaaf rahmanni rabbii isaanirra haa jiraatu faallaa gara kallattii madiinaa geessu osoo hin taane faallaa kallattii biraa gara gaara thawrii jedhamu dhaqan rasuulli rabbii thawrii jechuun qotiyyoodha gaara santu dalluu qotiyyoo fakkaatu of gubbaa qabee akka lallaalan gaala san dalluu qotiyyoo fakkaatu ofirraa waan qabuuf sawri jettiin arabni jabalu sawri jedhanii waaman rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam achi keessa dhukatanii guyyaa sadii achi keessa turanii asma'a binti abii bakrii fa'atu nyaata itti fida abdullah bin urayqitii fi abdullah bin abii bakrii kun odeeffannoo information itti fida waan qureeshi mari'atte nabi muhammadiin ajjeesuuf gaala dhibba lama ramatte nabi muhammadii ergaan Isaa ganaa Awurooppaa dhaquu ta'a. Ganaa Eeshiyaa dhaquu ta'a. Ganaa Awustiraaliyaa fi Chaayina Afrikaa guutuu wal gahuu ta'a. Qureeshii gaafsan sobamtee gogoomtee akkuma waan Nabi Muhammadiin ajjeesanii harkatti galfatanii gaala dhibba tokko ramadanii wayi gowwa wayi gogummaa Qureeshii gaafasa. Homa namni aduu maaltu hin danda'ama aduu aduu baate girdoo irra dhahanii awwaalu. Bishaan samii gad harca'u samitti qollofuun ni danda'ama. Bishaan ardii keessaa madde ardii keessatti affanuun ni danda'ama. Nabi Muhammad dachaa saniitti salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Nagaaf rahmanni rabbii isaanirra haa jiraatu. Abbaa fedhetu waca malee, abbaa fedhetu iyya malee, abbaa fedhetu waanya malee. Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamuhu alayhi addunyaa ijaaree addunyaa hafuura baafachiisee warra isatti amanee miti warra isatti hin amanintu ragaa ba'e Albert Einstein Nabi Muhammad irraa maal jedhe Thomas Carlyle saayintistoonni addunyaa maal jedhan Nabi Muhammad irraa saayintistoonni Jaappaan Ameerikaa saayintistoonni Awustiraaliyaa warroonnummaan Nabi Muhammadiin aduwii xilaata isaanii ta'an Nabi Muhammad irraa maal jedhan seenaa seenaa dubbisa Thomas Carlyle goota koo jedhee barreesse Saayintistoota hedduu warroonni argannaalee gargaraatiin addunyaa keessatti beekaman kalaqa gargaraatiin addunyaa keessatti beekaman Nabi Muhammadiin sallallahu alayhi wa sallam irra gowwaa nama sammuun isaa ganaffale nama sammuun isaa ajaa'i nama ha- firaashni inni itti irraa dhalate firaasha sheerii malee namni Muhammadiin arrabsu hin jiru ka firaasha sheerii nama firaasha sheerii beekta nama firaashni isaa sheerii firaasha sheerii keessaa dhalate jechuun ilma zinaati ka firaasha sheerii Nabi Muhammad namni arrabsu nama firaasha sheeriiti. Warra firaasha sheerii warra mataan garaffalle tirfan jeti Nabi Muhammad namni arrabsu. Maaliif jennaani namni kabajamaan namaa nama hin kabaju namni haga ofii gahuun si gaha. Gadhee namaa jecha bareeda afaaniin irraan eegin. Gowwaa fi nama gowwaa jazbarraa jecha bareed dubbaha jetteen eegin. Burtukaana yoo cuunfan bar muuziin keessaan bahu. Hancoote yoo cuunfan burtukaanni keessaan bahu bar. homa kamuu homa isa keessa jirutu keessaa cuunfama. Dhoqqee keessaa burtuka yoo dhoqqee cuunfite burtukaanni hin ba'u. Kanaaf namni afaan isaa jechi isaa gochi isaa Nabi Muhammadiin arrabsu dhimma amantiitiif osoo hin ta'in ni waanye. Gara dadhabe babal- babal'atiinsa ummata Islaamaa, babal'atiinsa ummata Muhammad, guddina, dagaagina, qaroomina, jabeenna, bareeduma addunyaa tana guutuu fudhatutti jiru kanatu isa gube qul muutuu bigaydikum ulfan dhalanne ka bara kum- kamuu si- si- onna iyyisiisu san waanyoo waanyoo jechuun hinaaffaa jechuun ulfa yoomuun dhalanne bara ulfan dhalanne ka bara kamuu ittiin aaddu Haga mara bakka kamuu itti hin gubattu. Rabbi garaa si kaa'e. Erga Nabi Muhammaditti waanyitee, Nabi Muhammadiin arrabsite, Nabi Muhammadiin xiqqeessite, ittiin gubataa, ittiin cinca'aa jiraatta malee Nabi Muhammad homaan ta'u. Maaliif jennaani? Takkaa sareen bahara seentee bishaan sochoofte baarii socho'in bahari xuraahe takkaan dhageenye. Afuufaniif aduun takkaa dhaamtee hin beektu. Hancufa takkaan bahari takkaa xuraa'ee hin beeku. Quban qabu.

Kallattii jireenya, utubaa jireenya, dagaagina jireenyi qabu kamuu keessatti Nabi Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam qaba Rasuuli Rabbi sallallahu aleyhi wa sallam isa san garsiisuuf Rasuuli Rabbi nagaaf rahmanni Rabbi isaanirra haa jiraatu imala isaan godhan san keessa deemaa jirra karaa Madiinaa Rasuula Rabbiiti bakki deemaa jirru

keessaa tana biratti jaalatamtu sihi yaa makkaa sogandi kee asii na baasu baate awwaasirraa hin bahu jedhanii meeshaa isaanii fudhatanii gaala sa- gaala sadihi abdallah ibn urayqit akkasuma abaa bakrii wajji bahan rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa jalqabaa kiiloomeetirii jahaatama deemanii kiiloomeetirii jahaatama erga deeman Jabal Rukuubaa Busheymaat shimaala Makkaa kallattii gara bitaatiin dabranii akka nama Jidda deemu kallattii tooftaa istiraateejii akka aduwwiin isaan barbaacha bahe isaan argachuu hin dandeenye karaa jijjiiraa karaa micciiraa tarkaanfatanii guyyaa adeemsa san guutuu amma himeen dhaqqabu deemanii rasuulli rabbii guyyaa saddeet karaa kanatti waadi qudeyditti gabbu'anii waadi qudeyd jechuun bakka ummu Batti osoo deeman Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waadi Qudayd achitti gad bu'anii beelaa fi dheeboon itti jabaannaan ganda san goran nagaaf rahmanni rabbi isaanirra haa jiraatu ganda san goranii ummu ma'bad haada jilbaa fi duyda hidhattee balbala jala teessi rasuulli rabbi hulaa isii irra dabran dhufanii nagaa birahmanii rabbii irra haa jiraatu dhufaniiti waa qabdaa waan nyaatan jedhanii rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam homaa manaan qabu barri homaa manaan qabu barrillee bara rakkinaati re'ee manaa qabnullee abuu ma'abattu fuudheeti kaan bahee re'ee takkitti deemuu dadhabdee hafte qofatu mana kana jira jennaan mee isima san hayyama nuu godhi jedhanii rasuuli rabbii isii elmanna jennaan yaa rasuula allah isiinuu omaan qabdu mee akkuma feetan godhaa kaa jetteen rasuula rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam yeroo isiin akkana jetteen rasuuli rabbii dukkaana keessachi seenanii Re'ee san fuudhanii nagaaf rahmanni Rabbii isaanirra haa jiraatu gurbuu san qaqqabanii aanan keessaa gad jige. Aanan guutee re'een miila lamaan adda bantee Abaa Bakrii gad taa'ee elme. Nabi Muhammad dhuganii dheebuu ba'anii Abaa Bakri dhugee dheebuu ba'ee kulliin warra isaanii wajjin jiru dheebuu bahanii meeshaan mana Umu Macbad jiru guutuun aananiin guutame. takkaan agarre jette nam akkas bareedu nyaara irraa haasoftee hidhii isaanii bareedina irraa haasoftee funyaan nabi muhammad ibsitee boqoo isaanii maddi akkaan babbareedu ka turungoo fakkaatu kana salawaatu rabbii wasalaamu alayhi irraa haasoftee quba isaanii irraa dubbattee morma isaanii qal'aa ibriiqa fakkaatu warqii fakkaatu san rifeensa irraa haasoftee dugda isaanii irraa dubbattee garaan isaanii